Il-Biennale ta' Venezja hija organizzazzjoni kulturali ta' fama internazzjonali u ta' prestiġju. Imwaqfa fis-sena 1895, il-Biennale tippromovi art trends kontemporanji waqt li jittellgħu irjiet, artijiet, installazzjonijiet u riċerka fis-settur tal-arti, arkitettura, ċinema, tanza, mużika u teatru. Hija tarċa ferm importanti għall-artist li jkollu l-possibilità li jirrappreżenta l-pajjiżu b'xogħlu f'din il-bjennale. Il-bjennale tiġbor fiħdana ftit mill-aħjar xogħlijiet artistiċi minn madwar id-dinja, f'numru ta' postijiet madwar Venezja għal perjodu ta' żmien. Architectural Project hija l-kumpanija Maltija li ġiet mistiedna biex tipparteċipa f'din il-Biennale. Il-Biennale jservi biex ikun ta' showcase għall-arti u l-arkitettura ta' pajjiżi diversi li jieħdu parti fl-exhibition. U ovvjament peress li l-arti u l-arkitettura huma żewġ espressjonijiet importanti tal-identità ta' poplu u ta' pajjiż, dan huwa mument fejn Pajjiż jista' juri l-prodotti tiegħu mill-art kulturali lil pajjiżi kollha tad-dinja għax kulħadd imur f'dan f'dan l-event mill-pajjiżi kollha tad-dinja jaraw il l-arkitettura u l-arti li jintwera fil-Biennale. Matul iż-żminijiet il-pajjiżi koll ħafna pajjiżi bnew pavilion ġewwa dak li jsejħu l-ġardini ta' Venezja u hawnhekk B'daw il-binijiet li għandhom xi wħud minnhom anki 50, 60 u 70 sena, juru l-arti u l-arkitettura tagħhom. Kull Biennale jagħżel tema u fuq il-bażi ta' din it-tema mbagħad ix-xogħlijiet jintgħażlu li jintrow fl-exhibition. Aħna konsapevoli ħafna mill-fatt li aħna meta nibnew bini, Da se jifforma parti tal-isfond tal-ħajja tan-nies. Jiġifieri l-ispazji li nikkreaw, li noħolqu huma l-ispazji li ġo fihom jgħixu n-nies, kemm jekk huma spazji pubbliċi kif ukoll kif huma spazji privati. F'din is-sena urejna proġetti kemm ta' proġetti ta' interni kif ukoll proġett tal-lift tal-barakka li huwa proġett pubbliku li jintuża minn kulħadd u pprovajna nuru kif fil-fatt il-memorji tan-nies u l-miti tal-poplu jistgħu jsiru fuq dan l-isfond. Hemm ħafna rumanzi anki deskrizzjonijiet storiċi, pereżempju jekk nitkellmu fuq Herbert Ganado li kiteb ehm, Rajt Mata Tinbidel jibda fil-pjazza tal-Pjazza Reġina fejn il-Premier fejn kienu jmorru jieħdu drink u jinnamraw, eċetera. Ġifieri dak kien l-isfond tal tal taż-żożija tiegħu. Tam li għamilna minn flok urejna modelli jew disinji li huma il-mod tradizzjonali li Perit juri x-xogħol tiegħu, kommissjonajna tliet video artists biex jagħmlu video fuq kull proġett li jkun qegħdin nuru u fil-każ tal-proġett tal-Baraka Lift saqsejna l-artista Ġermaniża Bettina Hucek li għamlet film fuq il-moods kollha tal-ġurnata, ġifieri bdiet minn filgħodu kmieni meta titla' x-xemx sakemm tinżel ix-xemx u l-attività li ssir madwar dan il-lift. Jiġifieri kien ukoll video li juri mhux biss l-arkitettura ma l-ħajja soċjali li hemm madwar din l-istruttura l-ġdida. U xtaqna nuru wkoll kif dawn l-istrutturu li qed jinbnew illum se jkunu parti mill-memorja tal-futur. U biex nesprimu dan il-kunċett, kkommissjonajna l-arti ta' artist Malti jismu Darren Tanti li għamel li studja il-tekniċi tradizzjonali klassiċi ta' kif kienu jsiru l-pittura taż-żejt. U ippruvajna nuru dawn l-istrutturi ġodda f'mod kif kien jintwera fi żmien is-seklu dsatax u qabel.
Sa ftit ċematilu, fil-Bjennali tal-Arkitettura kien hemm il-presenza importanti ta' xogħlijiet Maltin, fosthom ix-xogħol tal-artist Malti Darren Tanti. Wasalt biex nieħu sehem f'din il-Bjennale eh, Purament b'każ naħseb, min-naħa tal-EIP kienu qegħdin ifittxu artisti li jistgħu jikkontribwixxu għall-proġett tagħhom, artisti b'karatteristiċi speċifiċi u ġejt ikkuntattjat minn Konrad Buhaġar biex nikkollabora magħhom. Prattikament Il-kwalitajiet li bdew ifittxu fija kienu kwalitajiet pittoriċi li jistgħu jwasslu l-messaġġ tagħhom b'teknika kif ukoll bil-kunċett. Il-kunċett inħoloq bejn it-tnejn li aħna, bejn l-AP u bejni. L-idea kienet li jien ovvjament ġejt mitlub mill-AP li nipproduċi ċertu xogħol. Imma l-idea min-naħa tal-AP kienet li jiena nikkontribwixxi wkoll bħala artist. Ġifieri kellha sensiela ta' laqgħat fejn tkellimna, diskutejna l-idejat, eh, jiena preżentajt demos ta' xogħol, kellna kritika, ġifieri kien proċess informattiv ħafna, proċess artistiku kif fil-verità għandu jkun. Għalija personali hija xi ħaġa kbira ħafna għax Hija soddisfazzjon personali kbir u anke għal portfolio tiegħi personali, ġifieri ħaddin sprint tal qudiem anke mill-aspett artistiku u kemm mill-aspett professjonali x-xogħol tiegħi bħala l edukatur. Min-naħa tal-pajjiż hija xi ħaġa kbira wkoll illi jkollna artisti lokali jipparteċipaw f'events ta' dan it-tip għax Inkomplu nestabbilixxu ruħna kemm bħala pajjiż f'livell f'dal-każ ta' arkitettura u b'kollaborazzjonijiet artistiċi inkomplu npoġġu lilna nfusna fuq il-mappa fejn tidħol id-dinja artistika f'kunċett wiesa' ħafna tal-arti. attivitajiet, opportunitajiet, informazzjoni fuq fondi kif ukoll informazzjoni fuq attivitajiet kulturali u artistiċi jinstabu fuq is-sit elettroniku maltaculture.com.